vatadza chii vana vane zvavamboita nakutiita kumba ko zvavanosiya zvakawadawo tinda vatora kumba kwenyu ndikatoti uyai kuno vana vatobias havana kana mhosva yavanawo vana ava ndauya ndichitokutsvaga kumba kwako uku ndikati mai venyu varipo vakanzi havapo ndikati ah chiuya ndaida totonditakurisa kuti zvangu zvanga ndakatakurawo ndikavati chiuyai vana vatobias ndikangova pazvimapoponi zvine basa rei izvozvi Ah, hazvina chakaipa izvi haiwawo zvinobva ne basa rei zvimapopcorn izvi chitondipa hako anodyira kumberi ah, ndachitiro pane zvimabasa zvangu wasiya zvangu afana ngote 30 minutes nokugeza vanotodyira hawo mberi ndipei ndibate ini semunhu mukuru Ah, pana chakaipa chitorai mapoponi enyu handiti munodyira kumberi handiti magona shamwari dzangu mandibatsira handiti maita mandibatsira basa ndizvoka mufambe zvakanaka Eh, ah, vana ndevedu tese tongobatsirana kufita. Eh, inzwa zvine mukadzi waTobias. Umbosara nezvimashoko zviri zvitatu newe. Vakomana gona fanifamba haumbosara. Ah, inyaya yego watomonyongo. Yamuri kudaro kundimisira masikati anaya. Tombonzwa zvangu zvimweni kuti zviri sei mumaboko nenyaya. Hmm. Ndinenge munotoziva kuti munhu chakafanira. Imiwo nezvinyaya futi.

Nhai matomonyoko, ko chitaurai ka nyaya yenyu chinguva ndagara pano hamusi kana kutaura nyaya yenyu yamandimisira pano. Taurai tinzwe ah zuva racho rinenge rikutofamba ndiri ndiende kumba.
Iwe mukadzi waTobias usandiitira mashura wazvinzwa. Ko mukahwa sei mawani? Handina kukudanira pano kukupfimba ini. Sei makuru uchiri kumhanyira kufunga zvekupfimba? Ini ndati taura nyaya yenyu tinzwe nyaya yenyu tiri kuti chii? Ndoona kutonyara nyara. Eyo ini handisi pfambi. Wazviwa. Ko nyaya yeupfambi yakwana papi apa? Pakwana nyaya yeupfambi papi? Kuruma nzwara yako iproblem. Nzara yangu yanga yakakurisa ndikaruma nzwara yangu saka ndaita dambudziko futi rokuruma nzara. Tati chero vakanzi vapera muno muUtah umu. Kwanzi hakusisina tasiwa tiri two newe iwe mukadzi waTobias. Zvikuru sei nekutsva kwakaita kumeso kudai wakutoita wakutoita vise riya riya riganga vise vise riya. Handifi ndakanzwa kuda iwe wazviwa. Nyaya ndakugadzirikira apa inyaya yevana. Kudini kwakuwana? Kudini? Matanga.
ukanzwa tobias ndati vana vana chikomborero kuna mwari unondinzwa hauzivi chaukapuhirwa namwari kuti uchengete vana ivavo ndoziva kuti mumwe mako unoti vana ava vasi vangu hee zibambo ravo izvo zvakangoenda three months anogara radzoka ndoziva kuti zvavanongochitaura asi mwari ndiwo nechinangwa ndiye akakupa vana ivavo mwari ndiye unotora vanhu Diana saka zvaakatorera mai vana Tino vaya akaunza iwe kuti ugare navo then iwewe waakuita zvaunoita kuvana usadero vana vaya unozotorera mhepo jambwa munyama rushavashava vatomonyoka
vatomonyoka ndakushedzai rungano ruviri rwese kana muchinzwa ngazvipinde neuku muvhare imwe nzeve zvigare mumusoro menyu umu mm, mm, zvandoda kutaura nhasi zvisabuda ini fundichiya pamba paya asi makomborero okuti kwanzi makomborero kuna mwari ini makomborero ndakapuhwa namwari vezvibereko zvangu zviviri izvi rashi najuli ndozvikomboro zvandakapuhwa zvakabuda mumangu Ava vana ava havasi vandakada pamba paya, ndakada Tobias ndiwo ndakavimba pamba paya, ndiyo munhu wandakada. Vana vake futi vakandipisa kunzi vanzi vani izvozvi Tobias achadze kumakomba kwaari three months, three months aripo izvozvi taseko zvakaita kunetsa kwamwe nokuda kwevana vaya moti kwanzee chikomborero haa ngachimbondijambawo kana baba vangu kuneko vana vaya ndife ndakavana mai vacho ndakavasiirei vavakafa ndevakaripisirwa nevana vavo muvhu
heya ndaona pane nyaya nyaya yema three months three months

Hmm. Vato monyongo muchadzi tsvaga ungadzibisa semunhukadzi.
Haina kutongorwadzirwa vana. Handina hangu mwana. Mwana havana kuti pavo chibereko. Asi ndozvinoita moyo wangu uchirwadza.
Toita kuti chingoma chii ndozvazvinoita munhu asina mbobvira akaita mwana unongotaura rabishi dzaronzwa kuda. Hmm. Dai maiva muri imi muri kuvachengeta vana ava maiona zvinorwadza sei kumukira kumaricho kubva makuseni kusvika here rino iri muna mai vacho ndiriko ndichishandira vana venyu vamwe mai vakatoita usimba hwokufema hwausimba hwokufema hmm. a ah.
usimbi hwokufema hausimbi chaiwo hwokufema Haisi nguva yaMwari. Ah, nguva yaMwari kudi. Usimbe wokufema wowo munhu oenda zviitira usimbe wake wokufema woenda achiti achachengetwa zvana zvake nani? Iye izvo zvana. Iye waizvara sembeva achiti vana vake vachachengetwa nani? Handiti rufu rwakakuvhunga kumeso kuva kwakaita madzvanga kudai? Mwari akaona kuti nguva yangu haisati yakwana kuda kuti ndakaratidza kuti ndine simba rokufema ndauita usimbe wokufema ndosaka ndiri pano muchindiona ndiri pano nhasi. Eh. Yeah. Ah, zvakanaka. Indango ndikubatsire. Asi vakuru vakati akuru manzeve. akuru manzee ungazotodazvo ini usambozvozvinetsa wekuti haa pamwe kuda bambo vaya vachazouya vachititi kana shoko kana kudii aiwa bodo ukona ndichinotosvika pamba penyu paya kuda kutoona kuti vana vakagara sei ndakazviona kudhara vatomonyombo kuti imimi maitiro enyu nemadira anoita nyaya dzepamusha pangu munenge munoda kuita baba pamba pangu ini ndakazviona kudhara chingotaura nyaya yenyu mungotsinzwo nyaya yenyu kahwani njoka zvakakopera mungochenesa nyaya yenyu kuti iri papi toongoziva zviri rabata shanu ndati tino tikavharirwa mumba tikanzi three days and three nights tirimo tichingopiwa chikafu tirimo newe mukadzi vatobiyasi handifi ndakanzwa kuda iwe ndizvo zvinokupa kusagara usina mukadzi izvozvo yoko ichotaura nyaya ine kumeso ipapa tichitotaura zvinoendeka ndizvo zvinokupa tochimborimo uchakausangana oh. mwana muupenyu hwako oh, uratite baba ah.
wekuba kwako nai ndizvo uratite baba wekubaukataura sizvo zvone kuchitotaura zvisina nepamwe tingatonzwanana mukutitaura eh? komukagoseka wani saka ndiite baba wekumba kwako ndiro zvandikutaura kuti mukangotaura izvozvo zvokuti tinotobva tatonzwanana mukutaura kwete zvavana zvamutaura zvavana zvaana basa hmm?
saka ndiite baba wekumba kwako ndiro zvandikutaura zvevana zvamukuda kutoita basa nazvo sterika hazvina kana basa avo vana vakatofirwa namai vavo baba vavo pamwe hazvitoziva vamwe vakafira makomba kusadzoka chii

Asi unoshura daiwe. Unondishurira daiwe ukadzi Tobias. Washurirwa papi tomonengo pawashurirwa chaipo. Ngepapi? Unoti kusava nemukadzi kuvashaya. Ndo zvazvinoratidza kuti vashaya zera rako iri ndebhuza dzake kukose kudaiwe sokureva kuti hauna uri kuvashaya iwewe. Ndazvinzwa.
Asi Mwari une maitiro ake. Handisi kuti ndazvidzwa kuti ndava baba vemumba kwenyu. Bodo, kwete. Buda mumba mangu uende. Takura mapopcorn anda ndinopa vana. Uende. Iwe, vofa zinonyengererawo here kugara ne kuti kwanzi ndidiwe newo uri nezvezino zvakapesana mazintembo ndosaka usingaoni mukadzi basa ndekuteerera zvekudzimba dzevanhu masikuwa ndoakazara pauri tikuone uchiteerera zvenyaya dzekubaba kuoni zvanoita
Four, three months. Wakusedzera three months bavana. Three months bavana. Vakatadzei vana. Vana door rangu. Bambi nazvo. Chandiuraira door. Anyway. Mwari waitaiwo nyasha pavana ava mufunge mukadzi wakasikwa seiko nezvandiricho zvine zvindigoshaya anondida handikutomboshaya anondida ini ndotokukwidza muno murainini nyama inoniye nezvindebvu zvake ndina basa naye Gareni chapo. Sigareni apa mudye wanangu. Vanoda kudya kuti waita sei? Baba wari kumakomba ko vanodya pano kuti vadini? Vane baba wari pano. Kazi mai ari pano. Imi makudo, makara evanhu, uyai kuno hamusi kuzora ndauya. Nhasi muchachitaura chakatadza imbwa kuseka kunyenda vachigona. Vamuchidya kwatomonyeko zvichirasei? ndatimamchidya kwacho mwenye kuti zviita sei chamajira kwacho mwenye nechii chii chamajira kwacho promi huya kuno vakamuona mazuvano musakujemi mati kwacho mwenye ngo makavane three days musikazi kudya manje muchaita three weeks musina kudya pano kana mai venyu vasina kumuka pagovapo kuya zokubikira ipakamudyi mashuwa Zvandataura kuti muite matoita pano. Zvamataura kuti nditi matoita here? Matoita, matoita here? Zvandataura kuti muite. Musandishatirisa ikona. Munotoona samai venyu vanotarisa ini. Ndozva zvakaita mai venyu here? Kati ndiri baba venyini. Ndiri baba venyini. Ndori vhara. Mazimeso segwiti rakafunda nyemba. bhazi meso sezura wazviwa ndokudambura wazviwa uda kufarisa haikona kufarisa chako ndokwauda kundiitira chikurumidza kuita zvinhu zvada kuza kuti muite doli shamu uku mwanangu shamu yemapenzi chiranga mapenzi uya nacho pano chiranga mapenzi vene chiranga mapenzi mwanangu

Juli, huye mite zvemazuva wese wena wangu. Huye, huye, huye kuno toni. Huye mite zvemazuva wese. Huye, huye, huye, huye. Muvaratidza kuti ndimi mabhosi pano, ndimi munotonga, ndimi vana vepano. Dira mvura, vadire mvura. Vadire, vadire, vadire. Nemunzeve chaimo, nemunzeve chaimo. uri kuvharira nzeve dzo ndokurova sada unditi changozi ndinokupaza paza zidorero rwashiwa kukupaza zidoro dira rashi mwana wangu vadire vadire vadire vaone vatomonyongo wavo ndaura tomonyongo wavo nouya here vakauya zvawabvisa ipapa vati dira vanhu toda kumuona tomonyongo yeye kuti pana unosvika kamira sani Dira zvese neichi chakabata kuna ichi. Muri kutouta zvenyu hamusati matanga. Kutouta hamusati matanga. Naso kudira haa dira dira dira tironi. Dira dira.

tichimira munhu akaenda kumakomba kare kare tiri manzi asingadzoki nditori padhimandi ini nokutsva ikokwa kana funga tivana vaka vakandipisa ukandigona tori padhimandi izvi ndakatotangirwa bhizinesi ndongobata ndodya anangotekeasvika rebhuroka atomuudza kuti pane pane dzakafa handikadaro chete handoyohina nyaya ndopiwa imwe mhata nditobata zvangu huku Tino iwe. Tino. Ah iwe. Kanda udana uko ndikumanya. Nayo Tino. Ah iwe hausikuzvinzwa ere tutukusha dzako. Basi nzeve kumeso kusingandioni. Get away! Kurumidza kuya pano! Wedwe, munhu wokuti ndinoshedza rushanu rushanu asingandinzwi. Naiva mwana waTobias! Haundinzwe here? Nopamisa mazinzeve akatiza musoro anenge magwagwa atireva makuva. Ah! Vana vana ndipa ngozi chete. Kokudza chinhu zvadzenge zvisina mvura. Iyi ndiro itori nezvinhu. Nani basa renyu ndere pai? Ndonokuitei pano? Kungodya sadza chete nokuenda kutoilet. Sorry. Kumeso kwakasviba kusingandioni wachiwa. Nongomisa kumeso kune mhindo. Ndinokurova wachinzwa. Kukurova chaiko iwewe. Usada kundipa ngozi. Huki dzinoziva ndinozoona naika sei? Huku dzanona ndaitambura mazuva ati ndodzishandisira sei imimi? Eh? Handini kupiwa muyedzo newashuwa. Musandipa ngozi vana vatobhiya zimi. Huku idzi ndichishandira ndoshandira vana vangu kwete imimi mashuwa. Apa muna pakabira ipapo hauchizvere zvandikutaura iwe.